This is kawakawa oil. You only need a drop of this. Ko tāku kē, ko te mahi kai. And this is tāwhara whiskey. Ki te tunu kai. See the tape?
Only to look.
Mō tāku nā kitenga, Ka pēhea te whakamirimiri haere wā tātou ronua? You can't throw a meremere but you can throw a toki. Hei whakaātaahuahia wā tātou kaiāte Māori i roto i te ao Pākehā. How many of you are familiar with the rākau that our whānau used to use 400 years ago? All of you, ka pai!
Mai te ngahere, mai te moana. Mai nā whenua, mai nā roto, mai nā awa, hai whakatāuhia o wā tātau mahi, nā i whakatauhia mai wā tātau tīpū. So i raro ake tērā whānau, please sit down, we'll do karakia. Kia kore tēnā taha o tātau e ngaro, e ngaro.
Can you open that duck pack, put it in here, tip the water out? Hoki mai ki te kaupapa i raro te āhuatana o te tono o te pānui kia haramai tēnei tānata whakaputa mōhio, te whakaputahia o ana mōhio, engari te hoki haumaruhia i ana mōhio kia kitea ā-kanohi. Kia ronohia a Tarina, kia kainahia nā kai, i muri ake o te kōrero o aku hīkoikoinga, mai tērā taha o te whare, haere ki tērā taha ki te hauāuru, ka mutu mai i tērā atu, ka hākari ai tātou.
I pakeke mai au i roto i nā whārua tūruera, E, ko taku maunga ko Maunga Pōhatu. E, ko Tamakaimona te hapū. E, ko Te Māpau me Tuapō aku marae. Ko taku koroua ko Te Rua Kēnana, ko aku matua ko Teo Rakonane He Ariki Ōrupe. E, ko aku kuia koroua ko Hāmuera Pītara me taku kuia hoki ko Paretai Peita. Koinei taku whānau. Ko Hāmuera Ōrupe McLeod ahau. E rahi waku īnoi mura ake tērā, ko Jojo, ko Ham Bones te mea taku īnoi roto nā Whāru o Te Urewera me Te Taumaranui. Mīharo au ki ki tērā o tau tētahi taku īnoi, Jojo, ko Joe, me Tiotio hoki tētahi rara. Ēnahi ki ngā whānau o te ao mārama nei, ko Joe McLeod ahau. Rahi mātou i pakeke mai reira ki rahi waku koroua, waku kuia, waku kaumātua, na kaiwhakarite, kaiwhakahaere mō ngā taona Māori, ngā taona tikana o Tūhoe, Nā Mahina Kai o Tūhoe koinā taku rerenga ko tērā taha o tātou, ā, me nā whakapapa hoki i roto i wā kukuia kaumātua nei hai whakahaerehia, ā, tērā wā tātou waka. Nui rawa atu te mea atu ki a rātou mō tērā ki te whakahekehia mai ki a mātou nei, nā Mahina Kai, nā Mahina Whenu, haere ki te hī, haere ki te hauhaki i nā mea koutou mahi taiapa. mahi whenua, mahi ngahere, mahi kai, wērā atu, wērā tūmomo āhuatanga o te ao tawhiti a te, a te iwi Māori, arā, ko Ngāi Tūhoe tērā.
Anei rā rā mātou i taku whānau, i mihi atu ai ki a koutou, te wā o Tāne, ngā taona o Tāne, ngā taona o te ngahere, ngā roto, ngā awa, puta noa atu ki te moana, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora rawa atu koutou.
Kāre kau mātou i tino kimi haere ngā mahi nā o nāia tonu nei, nē, te ao Pākehā nei, noho puku kē mātou i roto te ao Māori. I te timata tana te kupe ko te Atua te kupe ko te Atua no taua kupe te timata tana. E Ihowa e to matou pononga e horopia turn nei i tu mua to aroaro i tenei rarangi. Ko na karakia.
Na whakamoemiti me na whakawhetai ki a koe.
Mai taku tari ka timata taku karakia mo tera ahuatanga mo tera o etahi wa ka hiahia ka taka atu taku karakia. Tuku atu koe i a matou i tenei rarangi. Kia whakawātea taku tinana, taku hinengara, waku whakaaro, waku hiahia, waku tono mō tērā huarahi, pēnā kai te pai, āe rānei, kāo rānei, mō te hara tērā haerenga ki te ngahere, ki te rawe ki haere nā Tao, nā Tāne, a Tangaroa me kī, Tāwhirimātea me kī, mō rātou katoa. Kia hīkoi ngātahi ai tātou mai te ao pōuri ki te ao mārama. Ka puta atu au ki taku waka, ka mahia taku pānui ki te Atua. Ki ngā tino kaitiaki o ērā taona e hiahia ana tēnei Māori ki te haere ki te rāo heke, ki te hauhaki, ki te mahi haere. Pēnā ka haere au ki te moana, ehara me haere koe te mihi, tuku nā mihi ki a Tangaroa me te moana nui, a Kiwa me rātou hoki, ki te ruku kuku, ki te ruku pāua nei, ki te kato pipi i wērā atu mea, umm. Mihi kē tērā ki ki a rātou. He tino taona hoki. Haere au ki te ngahere, ā, e karakia nō mō tērā. Haere au ki, ki nā roto, ki nā whāru, he karakia nō tērā. Ki tā tātou marae, ko taihoa tērā i Te Wairoa kāku. Kai reira e takoto ana. Māku e haere te tiki. mihi atu, hoki mai, mahi i ngā kai. Kaitiaki mō ā mātou kaiwhakahaere nā koutou rā i tuwhera hira. Ka mutu te mahi o ngā hui i muri ake tērā ka whakahoki ai ngā rau o te ngahere ki te ngahere. Whakatakahia i roto i te whenua, kua karakia kia katihia tērā mahi. Kia hōnore atu i Nuia Tapu e tō mātou Matua Te Rangi, ka tuku taku aroha, taku mihi kia ērā rau. He whai nā tērā, a tērā tāna, a tērā tērā, tērā. Karaka i a mātou i te ramaiti tika ki te tāpu. Ko te aohou hoki tēnei. Engari kia hoki pērā atu ki te ao o te Māori, e he. Mihi atu ki a ia rara, me rātou hoki wā tātou poropiti o te ao Māori. Te haere ki ngā whenua ētahi atu. Me haere koe te pātea atu ki te hau kāinga, ki te tuatahi. I mua ake tō kuhuna atu ki tērā o wā rātou taone. Ko ehara nōu i tērā whā, tērā wāhi. Ake, ake, ake, Āmine. Kia ara koutou katoa. Nui atu ngā mihi. Ka kitea hoki.
Buzz ka mōhio haere nā koroua he aha tō mahi kai te kato kai koe mōwai, ā, ka whakamanahia. Pēnā kai te haere e kūware hea hea noho koe e e ki a Tere tō haere ki waho o Ewa. He mea whakamārama noho tēnei. Our ketes all had specific purposes, I jump back over here. Konā whāia nā tino rangatira mō te mahi tērā me te tunu kai e hoa. This is the workhorse. It's woven really, really tight for carrying things through the sea, karekau i mate. Ehara ko nā tāne, ko rātou, ko tā rātou mai ki te haere i te tiki ngā kai. He tapu hoki tērā mahia i te mahi kai. Karekau i hinga, big potatoes, heavy loads, special weave just for that. Ko te horohoro tū tēnei kete hai horahia ngā kai, nā ika, crayfish. Came me hau in these without wrecking the thing. If you try and get it into those get the heta.
Heta karaka he pātai mō te mō, nā taku whaea. I nā wā katoa ka kei kora au e piri ta, e piri atu ki tāna pane koti, kia kore au e whakawhakarēre ki te kāina nei, e haere ana ia ki nā hui. Ko te nui nā o nā wā ka haere ai ki te, ki te kīhi nei. Koirā taku mahi ki te mahi i te tahi i a rātau.

Te tiki rau, te mea haere nā. Te katoa rākau, rau rākau, ko hini kau, he rau, manono, kanono, me te mamaku, nā rā nā rau nunui nei. Ka whakakihia tā mātou wharekai i wērā mea. Engari i muri ake i tērā, i te wā ka rakau tā mātou wharekai, ka haere mātou ki te tiki nīkau hai whakawātea tētahi papa. Ko tā tātou papatahi mua te wharenui hai horahenga kai ki runga ki te whānau i wā tātou manuhiri. Wētahi anō ki te whai manu. He rahi nā mea i mau i a rātou. He harahi te e, he rahi, toru rau, wha rau, rima rau, we, koina te, te nui rā i. O nā manu i, i hoki mai ki nā marae. Nō tērā wā tonu tērā mahi ki te, kia, kia kitea e te, te manuhiri, ka te rahi nā kai. Ka te pērā tonu nāianei, e kua huri kē te ao, kua huri kē mātou hei takina. Kai taki mo wera o a tatou taonga. I te kōrerohia atu, ehara, koe i wētahi wā ka haere tonu ētahi o mātou ki te te tiki manu, engari mō tētahi hui nui ka tae ki te haere ki te te tiki manu, ki te tiki wētahi wā tatou taonga. Māna koroua tonu ra e tukuna atu tēnā tono, ehara mō mātou nā Rina Wera Riga taupā e mahia nei kāo. Pēnā ka whakaahia rātou, okay, mahihia, mahihia.
These ketes here, ko te kete haihiu, haihiu, hei heriheri rīwai taewa, kūmara paraiti, wērā wā tātou taunu.
E rua wēnā mea, he mahi, he ako, he kaiwhakaako. Kia mōhio ai tātou, i tōna ake wā ko koe te mea ka tū i mua i a rātou, i runga ake i a rātou. Kai korā nā au nāianei ki te tū mō rātou, kokoruke rātou i konei nāianei. I used to tell pōkis to my people every time I did ngā kōrero pēnei nā, we had 86,000 different species of fauna and flora and I was showing off my skills, ka tū mai te Pākehā nei, Uh, excuse me chef but I think you are short. There sir! We have 787,000 different species of fauna and flora in New Zealand. 80 per cent of that only in New Zealand.
Ko hau te kaiwhakahaere, te kaiwhakapupurehia o a rātou taona kai runga nei ka puta atu ki wēnei matimati. Ko wēnei nā, mō nā kōtiro, Ko ēnei nā, mō nā mokopuna heke tonu atu for the lolly bag. He aha nā rare karawais ki roto, kai a Nanny wēnā kōrero.
Hai mirimiri haere nā kai tika pono ana ki te herenga o ā tātou mahi wā rātou, wā tātou tīpuna. Kāre tērā me he naro i ahau.

Kia ora tātou. Kia tīmatahi anō taku whānui ki a kōtou whānau, kia tere! Haramai!
Gracias señores, señoritas. Oh, wrong country. Kia kitea ā kanohi, kia ronohia ā tarina, kia tunuhia he kai o te hurina o tērā. Just so that you politically correct Māori who understand te reo, me huri haere taku reo ki te ao Pākehā. He kata tērā anō, ka roa mai. Taku pāpā ko Tio Orupe, he ko tāna mahi ki te mahi kai. Kāre ka he mea runa ake ka haere ai ki te mahi hae, ka mahi, i mahi hīna ki taku pāpā. I muri ake i te taina maihana o te Mai Tai i roto i ngā whārua o Tūhoe, he, he, he, ā, ka mahi hīna ki tāna pāpā, ko ana ko Te Kere Pukepuke Ōrupe tērā, Ko te pirita na na papa i ka mahia wana hinaki. Ko na tuaina kai roto i te hinaki ki kia aukatihia te tuna ki roto i te hinaki ma te harakeke ra ano i mahi ai wera mea. Ka tae mai ra a Taura, ana ko hurihia te ra ranga haere. Ngā puku o te hīnaki o te taura. Kātahi chicken wire came in, kua huri haere te, he tere hoki e. Tahi noho to, to pōkahi atu ka here i te, te wai, te maitai nei, ako mutu. E toru e wha haora pea me ki ka komutu ke a to hinaki tuatahi ra. Tera wa tahi e toru marama ano ka mutu e tahi noho to hinaki. Piki mahi ke. Nana ra i aku i ahau ki te ki te pumanu ki te pumanu ki te haere ki te kato na piko piko mo te whaitia mo te whai poaka. I ngā wā katoa koinā ngā mahi o wā tātou koroua, ngā mea i mōhio ana ki ngā tikanga o te ngahere nē. Ko taku pāpā tētahi rara. He tāngata mō te pukumahi, ahakoa te aha, ehara ai ia he kāmura, ēngari ka whakatū whare a ia, ehara a ia he tāngata raweke hiko, ā, ka heretia ngā. Nā Mai Tai hai whakamura te ahi i te rā i Tī Wēra mea, Kare kai, kare kai ai e haere te kura, ka kitea, oh ai, ai kene pea pēnā ka rau atu te tēnei mea hai hikohiko haere tēnā, tēnei mea te, e tohu nā nā here e rawe ki ēnā taona te Pākehā nei a Kia Mura Raiti mā, kia, kia whakahaerehia a Mīhini Tunukaima, he āta kē hiki. Ko tā rātou tino hiahia kia kore wērā wā tātou taona aha te Māori e noho ki te taha i roto i te ao Pākehā. He tino wehewehenga tēnā. E, ko tāku kē, e, e kene pea mānā taona o te Pākehā ka hiki nā te te mana mauri a te Māori, mā te Māori anake

You'll see a a yellow seed. That's what our tīpuna would gather. There's some rongoa at the bottom here. He rīwai tēnā, nē, that our people used to hauhaki for their kai.
I tēnei wā, karakau he ngahere o konei. Koinā te mea tuatahi. Engari i te wā, e, i te pēnei nei a Te Wairō ki, ki Te Urewera, Mīki, He rite. Ko te wehena kē, ko te tainamaihana a tauiwi mai ki te whakakorehia nā Rākau, mai te moana tae rawa atu ki Tūai. Kia kore rā i whatihia ngā tikana tā te Māori i heretia i tā tātou koroua.
Whakakorehia nā Rākau katoa, raro tonu atu ā rātou ngahere. E rite ana ki tāku mahi kia kore rā i whānako, kia kore rā i heri, kia noho puku ai wā tātou mātauranga Māori ki waenganui i a tātou, ngāi Māori, ā Māori, mō te Māori. The shoulder now.
I runga ake i tērā, i whakakorehia wā rātou whenua, ngaro tonu atu wā rātou tikanga, a te Māori, mō te Māori, kia whakahauhauhia nā Kia nō puku tonu ngā tikana a te Māori ōku nei. Ka aroha kē. E ngaro tonu atu te reo, ngaro tonu atu ngā hiahiatanga o te Māori ki te whai haere i a rātou taona. Kē, ka aro, tino, tino. E āwangawanga au ki tērā mō rātou. E, me pēhea tā tātou e whakautu kia whakahoki mai wēnā mea? Mā ngā mea kai kai a rātou nā taona pēnei i ahau nei, ki te whakahoki atu i wēnā wā tātou taona mātou e matatau ana ki ngā tikanga i tū mai hia ngā kai a te Māori i roto i ngā whārua te o Kahungunu ki Te Wairoa. Koinā tētahi o aku mahi. Te tikanga tuatahi, a pēnei tā mātou wānana inanahi nei. Katahi anō te rahi o nā Māori i haramai, i kite ai wē rawa wā tātou mahi. He tino taonga tērā. Ko te rahi o rātou, kātahi anō rātou ka kitea. Ko tāku, ke wī. He huarahi hou tēnei mō rātou. Tēnā taona mātaurana mō te rongoa ki te kai, te rongoa hai whakaorahia te tinana, te rongoa mō te whenua, te rongoa mō ā tātou taona ko nā ika wēna, ko nā manu wēra, wā tātou tū tūmomo taona. Ae aho no ta. Ko matou na tamariki ana pene i ahau nei haere ki te whai ki kiwi nei kereru nei koko ma i wetahi wa he he weka i tu hoi i e ki ana o ta tatou kihini te kai maori puha piko piko whakamara paera kai

What I'm going to do now whanau is cook our taona using rongoa. Ko tāku nā whaina, ko tērā ki te mahi kai, he kai, ahakoa te aha, mō te ao i roto i te ao kai, mō te ao o ā tātou mahina kai i mahihia mai o ā mātou tīpuna, mai rānō, mai te ao kōhatu rānō.

With our Rangiora, give it a burn, it will lighten up, see it changing? I haere au te kura mō tērā, mō tērā huarahi ki Pōneke. Ka tīmatahia mai taku mahinga i te horoi Brett, ki te heriheri tueke a nā Tūrehi, nai te pahi ki nā rūma, koina taku mahi tuatahi rara. Now this leaf has gone nice and floppy, yeah? Ka hinuhi kawerahi ai koe when you heat it up, it does several things, it releases the oils from the underneath to the top bits, nē? And because of that, The oils have transferred underneath to the top, now you can wrap your kai in it, ka reka haere. Nē?
Mai rā anō i ē au te tiuru atu ki tētahi hōtā, tētahi kīhini a te Pākehā, ki te whai haere taku hiahia ki te tunu kai mō te Kuīni. Koe, koe nā tōku nā kē, koe nā te mīhini me kī. Ki te hauhau haere kia kaha tonu au ki te uru atu ki roto i te kihini, ki te tunu kai mō te kuini.
Kia mōhio ai koutou hāngi Israeli. Nō taku pāpā tuarua i tae au te uru atu ki roto. Ko Ray McLeod tēnā. E nāna Ray i mea mai ki au, He! Kai ngā hōtēra i mahi ana, i kenepe mehara mai koe ki te mahi i nā kura hararei nei, koena te wini i huaki mōku ki te ura atu ki roto te hōtēra. Ko taku tino hiahia ki uri atu ai ki roto te kīhini. This is the kai we prepare in our hāngis to feed ta iwi. Ka huaki mai he wini ki te hore i nā plates. E rua tau au i noho ana i roto i tērā. Taha o te Kiini ki te horoi Preti. But because we are a little iwi today, you're getting a small portion of that. But, ahakoa te iti, ko te nui kē, ko te piringa i wā tātou rākau. I wā tātou rongoa, you've seen how we can present it. Ko te tikanga o tērā ka mārama ai koe. Ngā wāhi mahi o te kīhini, ngā wāhi whakatau taona o te kīhini, ana, ko te wāhi tunu kai, ko te wāhi mahi e whakarata ai ngā taona, ngā kai o te kīhini, ko te mīti, te ika, ngā otaota. Ko te mea kē kua mutu tērā taha. E rima ngā tau ka hipa, ka tae atu au ki te tunu kai. See how simple that is to cut it all off.
I tīmata au tērā mahi te tuna kai mō te Kuini i te whare pāremata o te motu. Whakapaingitia ai i raro i te maro te mātua tama wairua tapu. Hamene. Amene. So can I have the Queen step forward please? You young eighty year old.
Mīharo Gautiti tuna atu ki a ia. Ka piki mai te Kuini i runga i te tope, i runga i ngā tepe ki te mihi atu ki a mātou. Ka line up ia nā Kuki, nā, nā, nā kai heriheri kai mō te Kuini, arai i roto i te whare pāremata. He āhua wiriwiri haere nā pono o koroua. That's worth your water.
He māmā kē wana kai. She was not one for over-indulgence. Pēnā ka tae mai he kai i mua i a ia, pakupaku noho tana kai. Karakau pēnei tēnei mau kai kia pau tonu, e he kao. Hoi anō i runga ake tēnei ko Tau Te Rangimārie hau kia koutou, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Now I'm gonna have lunch. You can clap now.
Kua pakeke haere a Māori, kua tīnihia ngā whakaaro a tēnei Māori, kua kitea ngā kanohi a tēnei Māori, kia rapuhia. Kia mātautauhia, kia kimihia, kia kitehia, kia mirimirihia i roto i taku tinana kia mau. Hai mirimiri atu ki te taha o ā tātou kai Māori. Kārekau he kai runga ake a te Māori mō te Māori i waho o tēnei motu. Kārekau. So. Me noho ahau hei tohunga o ā tātou kai tikana o te Māori. Kia whakamanahia te Māori i homai e te nā rā ko taku whaea me taku pāpā. Me rātou hoki, kua kukuia kaumātua nā rātou katoa i akohia mai tēnei tamaiti i runga i tēnei huarahi.

tētahi o ngā whāriki o te tangata. Ko tēnei te kōrero e whānau mai i taku pāpā mai ki au, A man's word is his bond. I taku mahi i roto i te karate, i taku mahi i roto i te ao kapa haka, Ko taku mahi naineī me pēhea taku oratanga, he mea tino pai ki au ki te whakatika tinana. Kaore au e whakaaro he tangata puku mahi, he tangata mahi, ehara te puku mahi he he mahi nui o tēnei.